Awle thlirtu te chibei leh vek ule. Tun tuma video kan thlir ho leh tur hi nimin ni sawmpali thaw leh ni chhuna ramhlun south a. Thil thleng chungchang leh a kaihnawih eng eng emaw tun tawmah chuan kan ngaithla ho leh dawn ang a, kan hriat theuh angin tunlaiah social media chak tawh a thil thleng eng emaw deuh hlek a awm pawn kan lo hmu nghal zung zung thei tawh a, he taxi chak em em mai a kawng cross zawnga lo tlan hi a brake fail vang nge niang a, eng vang nge niang tih kha chiang taka hriat theih a ni lova, kan hmuh ang hian Sut thawi palh chu a nei ngei mai a. Vaneihthlak takin hliam na lutuk tuar leh nunna chhan erawh an awm lo hlauh. Two wheeler-a tlante tan phei hi chuan den fia fia tak a ni a, a bul hnaia a sut fu loh te tan khi chuan thawk huaina tham a ni. Hetianga vanduaina a thlen mek lai hian thil tha leh tangkai intihmu atana tha em em mai rilrua a lo lang a, chu chu cctv khawlaia kan dah thin hi a ni. Mimal inah chauh ni lo, kan veng chhung leh kawtthler velah te hei aia tam zawk nei thei tur hian kan VC te, kan khawtlang hruaitute leh YMA hruaitute pawh hian hma la zel thei se la, a tha dawn hle mai tih kha rilruah a lo lang a. Mizoram chhungah ngei te pawh khawlaia cctv kan dah ang chi te, thil chhui let nana a tangkai dan te pawh kan hriat fo tawh a rinawm. Hei hi khawtin leh vengtin a, khawtlang hruaitute leh uaime hruaitute pawh hian uar deuh deuh thei ila a va tha dawn em tih te ka lo ngaihtuah mai mai a, Tin, zanlai mi mut reh tawh hnua chetsual palhna thleng ang chia te leh mi reh laia mi dangina an hmuh loh laia vanduaina chetsualna thleng ang chia te pawh tunge ti dik lo zawk leh tunge thiam lo zawk tih tumana an hmuh lohna pawh cctv hian tangkaina tam tak a neih a rinawm. Kan sawi tak ang khan. Mimal inah chauh ni lo, veng tinah, kawtthler tinah hian dah thei ila, kaw hrang hrang te, veng hrang hrang te hian tunai hian uar deuh deuh thei ila a va tha dawn em. Kan tangkai pui viau in a rinawm. Tin, tuna naupang bo zawn chungchangah te pawh hmuh la ni chiah lo mah se la, CCTV a lo awm hlauh mai a, chu chuan a thlen chin leh a kal tawpna chinte, a zawnna lamah kawng tam takin thil a ti awlsam a, vaiin an rua, motor-ah an phur daih nge tih ngaihdan tam tak a awm mek laiin CCTV-ah en let a nia. Hetah hian kawngpui atanga a peng lai hmuh a nia. a thlen tawpna ber leh kawngpui atanga peng lai lo lang hian a zawng tute tan pawh hna a ti awlsam a, sawi tak ang khan hmuh la ni chiah lo mahsela a kal tawpna ber, a pen tawpna ber cctv ah hmuh a nia. Hei hian kawng tam takin a zawng tute tan hna a ti awlsam a ni. Naupang bo zawn chungchang te ka rawn sawi lang tel ta duah a. CCTV kan sawi lai mek a ni bawk a, a rem chang em a, ka rawn update tel ve hrim hrim a ni. Vawiin March ni sawm pali thaw leh ni hi Mizo dana a zawn hun tawp a ni a, khawtlang anga zawnna hun chu tih tawp hrih a ni a, vawiin lamah khan a kharna hun te hman a ni. Tin, lirthei kan sawi lai mek a ni bawk a, lirthei khalh chungchangah hian kan fimkhur a tha hle mai a, kum tling lo naupang te te lirthei khalh kan tam em em a, nu leh pa te pawh hetiang lamah hian kan fimkhur leh zual a tha hle mai, kan speed te a sang thin si a, Engemaw damlohna thil leh hmanhmawh thil avanga tlan chak te chu thil awm thei a nia. Chutiang ni lova chak deuh deuha tlan vak vak hi a him lo hle tih kan hriat a pawimawh hle a ni. Tina ken tel leh a pawi thei lai ber zawka chu Kan fimkhur loh rah hi keimahni chauhin kan tuar lo va, midang kan su palem aw, kan tai palem aw, kan fimkhur loh rah midangin an lo tuar tel ve lai hi a pawi lai ber zawk chu a ni. Kan fimkhur loh rah hi midangin an lo seng tel thei a, an lo tuar tel thei ni tih hi kan hriat a pawi mawh hle a ni. Tun tuma accident tawkte, vanduaina tawkte kan va demna lam ni lovin, A break fail vang nge, engvang a thleng nge chiang taka hriat theih a la ni hrih lo va, anni kan va demna lam a ni lo tih kha thlir tur lam ten min lo hriat sak dawn nia. A remchang em a, fimkhur a ngaih thu te ka rawn zep tel hram a ni.